Musiibaan amma nu keessatti argame kun osoo jaahila irraa argame hin barsiifnaa jecha abdii godhatta. Nama aalimaa ta'ee argamuudhaa wajji ammallee wanni na gaddisiise osoo nama awaammii yookiin aamma tannaasii foon isaa nyaate aqallu musiibatan wa fitna.

Nuti maal hojjataa jirra jaraan? Garam deemaa jirra? Hadafni maaliif? Sheekni kun akkana dogongore, sheekni kunillee akkana ta'uu qabu silaa irraa akkana gore haa jennu. Maalitti nasiihaa nu goote shari'aan Rabbii? Minbara irra ol baanee yookaan halaqaa walitti qabnee yookaan aammata annaas walitti qabnee fadiihaa godhuudha moo? Akkuma si fakkaatettuu dhayxee nasiihaa khaassaa godhuufiidha ka Rabbi si ajaje, ka Rasuulli si ajaje. Ulamaa'i ija namaa yoo gartee keessaa luqqisan maaltu itti aanaa ni beekan bineensa ala dhaabatu kanaaf yaa jaran. Ammaa jalqaban isaanuu wal fixanii haqa keennatti isaan qabee kunoo osoo nu darbatanuu ofiifuu wal darbatan jedhaa jiran amma magaalaa keessa. Dhuguma is ikhlaasni Rabboomaa fi Aakhiraa fi Qabrii fi Diinii garaa si nyaate? Dhaqii bira taa'i an akkanan jedha akkanattan fahama. Dhuguma sila isintu dogongoree of wallaale moo? Moo anatuu gartanii ija dogongoraatiin isin laalee? Dhaqii gaafadhu.

Kanaafi malee wannii miti. Amma wanni dubbachuu barbaachisu saatiin isinti dheerate mashaayikhonni keenya as jiranii saatii dheeraa jaraa kennuu barbaanna. Ani gadda himachuu barbaada. Gadda himachuu barbaadu waan biraatii miti. Musiibaan amma nu keessatti argame kun osoo jaahila irraa argame hin barsiifna jecha abdii godhatta laakiin tasaddar nama aalimaa ta'ee argamuudhaa wajji ammallee wanni na gaddisiise osoo nama awaammii yookiin aamma tannaasii foon isaa nyaate aqallu musiibatan wa fitna aakiraatti numa amanamaa ofii

Osoo waan barbaade godhe illee inuma danda'a. Cabsee seene Kaaba wa takka wanni wanni jedhe hin jiru. Makkaan qabatee jira. Ummata kee kaleessa islaame kana qalbii isaanii ofirraa eegaaf malee silaa Kaabaa kana akki rabbi fedhu silaa waan rabbi fedhu rasuulli hojjetaniimi Ka'abaa kana silaa hulaa tokko sharqiyyan godheen hulaa tokko garbiyyan achumaan seenee namni akka achi hin bahu. Mee musiibaa hagana geessu. Silaa osoo hulaan sun ka'abaa lama qabaate ka'abaan irra hulaa lama abbaa fedhe seenee abbaa fedhe ba'a. Masaa'ibni sun achuma irratti hafte ilal'aan. Imaamu Maalikiin gaafatanii rasuulli akkana jedhee sallallahu alaihi wasallam amma ummaan islaamiyyaa wahdaa qabdi yoo gartee waan rasuulli hawwan sana goone hoo jennaan laa tajaaluu baytallaahi mal'abaa. mana rabbii gartanii hajjaajillee dhufee manjaniiqaan akkasi cabse maalillee gaafa san akkas ta'e ammallee diignee jaarra yoo jedhan haybaa ka'abaatu badaa dhiisaamee akkanumatti haa taa'u jee yaa jara keenya yoo namni rabbiin sodaatee aakhirattii qabrii dukkana galgala itti gallu san sodaate maaliifi foon ulamaa nyaatama kalli foon ulamaa nyaachuun falyakun kamaa shaa

Isinii jama'aa keessa isinii isinii tokkummaa obbolummaatiin jiru namni tokko jaa'akum liyashuqqa asaakum maal jedhe mee rabbi sodaadha itti guutaa fadribuu cunuqahu ayyan kaan kaa'inan man kaan nama ulee keessan adda baqaskuuf adda isin fuudhuu deemu isinii tokkummaa irra jiru Sanuu ammoo biyya keessa jirru akkamitti as geennee hin beektan. Akkamitti ulamaa'iin kun gartee kaan ari'amee, kaan qalamee, kaan hidhamee, kaan tumamee umrii arriitii wajjin ka tumame as ciisa. Maal barbaada? Diinii Rabbii tokkichoomsuu fi uummata waa agarsiisuu fi amaana Rabbii ofirraa geessuu fi

Akkuma wal khilaafanittuu isinuma maraa waliin liqimsuu ka deemut ta'a. Nuti maal hojjataa jirra jaraan? Garam deemaa jirra? Hadafni maaliif? Tayyib, ra'ayiidha fahmii nusuusaati haa jennu. Sheekni kun akkana dogongore, sheekni kunillee akkana ta'uu qabu silaa irraa akkana gore haa jennu. Doktoora keennaa qabee Maalitti nasiihaa nu goote shari'aan rabbii? Minbararra ol baanee yookaan halaqaa walitti qabnee yookaan aammata annaas walitti qabnee fadiihaa godhuudha moo? Akkuma si fakkaatettuu dhayxee nasiihaa kaassaa godhuufiidha. Ka rabbi si ajaje, ka rasuulli si ajaje. Maal gochuudha jara keenya? Kanaafuu nama ofii gara deemaa jiru hin beeyne Du'aa'ii illee godhaafii jedhaan akka yaada kiyyaatti. Akkuma sila sheeni keenya shee Muusaan jedhan. Egaa raachi illee gartanii hin du'ini maddi illee hin gogini ka jedhan yoo taate garuma sanatti xiqqoo niyyaa qajeelfanna. La'anaatti illee hin jarjarru garaa nama nyaata wanni gariin. Ulamaa'ii ija namaa yoo gartee keessaa luqqisan maaltu itti aanaa ni beekan bineensa ala dhaabatu kanaaf yaa jiran. Ammaa jalqaban Isaanuu wal fixanii haqa keennatti isaan qabee kunoo osoo nu darbatan ofiifuu wal darbatan jedhaa jiran amma magaalaa keessa. Hin- itti- Nu gammachiisa kun. Kun nutti tola jaran. Yoo dhuguma is ikhlaasni rabboomaa fi akhiraa fi qabrii fi diinii garaa si nyaate dhaqii bira taa'an akkanan jedha akkanattan fahama dhuguma sila isintu dogongoree of wallaale moo.

Yoo anaaniyyummaan na keessa jiraattee ammoo tuffadhee darbadhe anatuu khayrii hin qabne. Namni yoo si'aadhaan waan tokko itti fakkaatte achi dhaqee fadihaa nama godhuu hin barbaachisu obboleeyyan imaan. Al-insaanu murakkabun min salaasati ashyaa. Ilmi namaa waa sadii irraa walitti qabame. Uumamuma egaa walii galaatti. min jismin wa ruuxin tokko hoo wa aqli isinii galee miti yoo sadeen kana waliin qabdee indimaaja gootee waliin hojjechiifte galma geessa yoo aqliin gara biraa deeme jismii kan kee waan biraa hojjete Ruuhin kee waan biraa yaade atuu fi nafsi ka mushattat nama biraa wanatti qajeelchuu deemtu hin jiru. Kanaaf obboleeyyan imaanaa hin gabaabsa daqiiqaan illee dhumattee daqiiqaatti hin dibaaxa ta'uun bareedaadha. Waan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sodaannee karaa isaa deebinu yoo taate ulamaa'ii isinitti taanutti nu keessummaadha ol baana homaa rakkoon hin jiru. Ulamaa'ii keenya gandaa ulamaa'ii keenya biyyaa irra haqqiin badillee ka isaaniiti. Nullee suuraadhaan keessa jirra. Yoo ana arguna warra mubtadi'aa laala jedhanii bakka wayii tokkotti khayruma wayii tokko haasofne waliin jirra ashaamini birootti jamaalii kiyya walumaan keessa jirra marti keenya yaa billaahi alayk anillee mee ijoollee haa ta'u nama akka ishee amawwata nama akka ishee muusaa su'aalaa nama akka ishee aadam tuula waggaa saddeettama waggaa torbaatama umrii ofii fixatu yaaddaa binafsi hilbidaa hin fakkaataa kun hal amma anta alamu minhum albidaa wamaa hiya

Sanuullee ammoo dubbii biratti hin fudhatina. Awliyaa tokko jira jennaan ammallee awliyaatti amanaa jiran jechaallee ammumaa bakka hin deemu. Dubbii qaayidaan isaa rabbi nuu gartanii daraba Allahu masalan jedha bar. Bilmisaali tattadixu almaqaal. Kanaaf malee awliyaa wayii jira achi yaa'anii sheekichi nuu awliyaa sabachiisee taree jedhina. Dubbiin akkasii miti warra shanan du'uu fi shantamman du'uu waliin mazzanuuf deemani

Aakhiraatti numa amanamaa ofi. Diinuma harkaa qaban kanatti ni amanamaa ofi. Ka dhiyootiif ka fagoo jira bar. Ka walumattuu nu nyaachuu deemu. Akkuma wal khilaafanittuu isinuma maraa waliin liqimsuu ka deemu ta'a. Nuti maal hojjataa jirra jaraan? Garam deemaa jirra? Hadafni maaliif? Sheekni kun akkana dogongore.